tinodhira newest tinoita recycling redo reuse tinoshandisa maofcards emapapers anoraswa eshuga emazepe then totora toita reuse toita redo togadzira from west togadzira mahandbag mabhegi maheti mabhaskitsi nemavhasi nemashopping bags aya tinogadzira from west zvizhinji zvimwe zvacho hatina kuya nazvo tinogadzira futi mafom bath nepurogiramu yemadzimai yeempowering yemadzimai tinogadzira mafom bath madishwashers so ndobasa ratinoita hatigarire maoko mumarara mune mari marara hatiti marara kwedu tinoti raw material because ndo yatinoshandisa kugadzira maproducts edu gender based violence yashomeka nekuti takubatawo mari ukasvika kumba une mari baba vakutotiwo Mama maswera sei zvanga zvisingaitike all along nekuti takuwanawo cheuviri chekufamba nacho kusvika kunana baba. Tiri semadzimai takaona zvakanaka kuti titorewo mapasipoti tichishandira mhuri dzedu e, zvinobatsira kuti mukadzi akawanawo mari yake mumba bongozozo rinoita shoma mumba nana baba zvakare zvakanakira kuti tinokwanisa kutora mari tichitengawo chikafu pasina kukumbira baba maschool fees tichibatsira nababa kubhadhara zvekare saka vana vangu vanorarama life yavanoda ndichiburikidza neni mubereki amai vavo vanokwanisa kunge ndichiwana mari pasina baba uru vanobatsira chateedzerwa neiri kuteedzerwa ndirekonaize izvezvi eh, patakatanga kusona takatanga tichisona ari maapron ndokuona kuti maapron ari kutipa mari shoma ndobva tapinda mudhinda kuti kusona mauniform ah, takatanga iko zvino takaona maorders muzvikoro zviri munharaunda medu tine hokodzi primary school tiri kuisuplya mauniform tine shakata primary school

tichienda kumaexhibitions kumashow tinokwikidza ikoko tanga tokwikidza pamurewa district tikatobudirira segrupu redu saka mari yatinounganidza iyoyo takatanga kuti another project takuita zvebaking tichito nemabans atiri kubika tichotengesa tichiwanda mari saka izvi zvakatikochera zvakanyanya nekuti vision 2030 rei tatomairi uye tinosapotwa zvakanyanya nemakanselas ah, edu namp wedu vajere vatinoshanda navo kumurewa west vakatotipa jira rekuti tiwedzere staff yatinayo tione maunifomu iwayo saka titoona kuti hatichagara pasi hapana mudzimai acho atambudzika vana vedu pari zvinezvi hapana ane mwana asingaende kuchikoro nekuda kuti pamari yatinenge tatengesa iyoyo tinosheya pamagroup members umwe nomwe obhadharira mwana mari yeschool fees inenge yasara tinoita zveyemoney lending yekuita mukando

kuti nhasi tauya kunoimpawa madzimai madiki kuti aregere kusara tauya nehuku dzinokwana kuita 10000 pano vanenge vakanyorwa vese

Tiri kuda kuti madzimai kana akudza huku idzodzo vaende kuhechari dzinoita mazai anobudisa dzimwe huku torangarira kupawo wasina kuwana nekuti vamwe vanenge vasina kuwana ndafara sei kuona nhamba yakakura iri pano yevadiki nenyaya yekuti hatisi kuda kusiya munhu nekuti baba wakati hakuna nzvimbo hakuna munhu anofanira kusara saka kana mauya pano kuti tibvire ipapo ndiri kuda kuti mufare kuti baba vari kukurangarirai Young Women for Economic Development vadiki wasimudze nyika nekuti wanenge waishandira. Hapana angazokuudzai kuti hamuna kuenda kuhondo iyi yamaakurwa ndiyo hombe. Under the leadership of President Mnangagwa, we has implemented various programs to empower women the historical oppression of women is now a thing of the past for a long time mudzimai akanga akadzvinyirirwa asi baba wamunangagwa wakati kwete haadzvinyirirwe kusvika pekupedzesera mudzimai achasimuka madzimai echidiki regai kuenda kunozvidzvinyirira kudzimba kana ukaona wapiwa huku yako usaite kuti pafe huku kana hwani

endai munozvichengeta kana waona kuti wapiwa huku dzako ibva waenda nekuti anza yatiri kuda pano ngeyekuti kumashonarendi isi kwakuda mainicubeta akawanda toyatava tokupai taakudawo kutengesera wekudhubhai wanoda marodhirana Takuda kutengesera the whole world. Kune wasikadi mabroira wanoda maroad runner. Isisu na president wedu anotisimudza. Ndiri kuda kuti tibatsire nyika kuunza foreign currency nekutengesa huku kunze kwenyika iwewe unongonyorwa kuti wakatumira huku dzako 200 kana kuti 2000 mangwana wopiwa mari yako woita zvinhu zvepamusoro we are taking a short break please stay tuned

nevision yavainayo vision yekuti mudzimai akwanise kuva achibudirira vision yekuti mudzimai ave achikwanisa kushandisa maoko ake kuti akwanise kumasevenzesa kuti upenyu hwake huve nebunduso takanangana nevision 2030 mudzimai wese anofanira kunge ane mari pahumwe mudzimai anofanira kunge abudirira saka naizvozvo tinoda kunge timbotenda chirongwa chatapuwa newomens league e, nhasi uno e, tinoda kuti titende chirongwa chatapuwa e, kupfurikidza napresident wedu vamunangagwa e, tichitenda kuti womens league ndo yakabva yatora chirongwa ichocho ikatoda kuti tifambe nacho chirongwa chepresidential poetries donzvo ratinaro isusu semadzimai echidiki nderekuti tikwanise kuva tichiita kuti mudzimai wechidiki akwanise kuwanawo zvaanoita seyoung women for ed so naizvozvo kubatana kwataita kuva tichibatsirana pamwe chete neyoung women for ed pamwe chete newomen's league zvinotiita kuti isusu tive tichidzidza zvikuru kuna namai vedu tive zvakare tichikwanisa kuva tichiimpawiwa tichiziva kuti vana mai vedu pavakatsika mberi vakafamba sei nesuwo sevechidiki tova tichidzidza izvozvo toenda mberi ndoda kuti nditende kuti vision 2030 is achievable vision 2030 inova iyo inoita kuti mudzimai wese abudirire honorable farajere the national assembly member for murewa west expressed his gratitude for the opportunity to host the event in his constituency He commended President Mnangagwa stating that the president is walking the talk on empowering young women and fulfilling the mantra of leaving no place and no one behind. Taropafadzwa naMwari kuti tive tiri eh, constituency yahosta chinhu chihombe chiri kufamba nedonzo nekuona kwapresident vamunangagwa vachizadzisa zvavari kutaurira ruzhinji rwezimbabwe kuti isusu hatisi kusiya nzvimbo hatisi kusiya munhu asina kusimudzirwa purezidenti vedu vabata vanhu vechidzimai kuti lets empower them hanzi hatina vakawanda vavo munyaya dzematongerwo enyika nenyaya yekuti vanoshaya simba in terms of e, financial power kana tava kuenda maelections saka purezidenti vari kutarisa muono watanga tisiri kuona tese zvatadzidza nhasi kuti varikuda kuti vakadzi vakawanda vaitwe empowered saka na the only way the president can empower a woman is by giving them my, empower, my empowerment projects like iri kuitwa nhasi right program yaitwa pano program yaitwa pano yaitwa nekuda kwedonzvo rapurezidendi vedu ed mnangagwa ichitungamirwa nafeneti purezidendi vamuona vari pana baba amai chinomuona vari women affair national level vari kufamba vakabatana nevana vachisumudzirana nevana anana comrade mavetera vari kufamba neprojekti vakatanga nepfungwa iyoyi young women for ed yalonchwa muno yalonchwa muno mumurehwa west constituency zvakakoshera constituency yedu zvakakoshera kuti yadomwa kunzi ive iriyo inohosta chinhu chakanaka kudai madzimai vagara vane simba and tabva tavapiwa kunzi empowerment yavo yakutangira murehwa isu tisinoita kuti vision yapresident izadziswe muono wapresident vanopa isu isu tinofamba nawo tisi tinofamba nawo tofamba nawo iwo muonero wapurezidendi uchibuda uchionekwa nekwavari nevision yavo muono wavo ndo vanotipa ndo vanopa direction yekuti tiri kufanira kufamba sei senyika tiri kufanira kufamba sei sevana sevanhu saka toda kuti titende to supplement the poultry projects honorable farajeri in a gesture of support for the women's league donated swing machines and clothing materials

Chatinofanira kuziva ndechekuti haazi madzimai ese anoda kuita zvekurima vamwe vanoda kuita zvekurima vamwe vanoda kuita zvekupfuya zvipfuwo vamwe vanoda kuita zvekuti vasoni vamwe vanoda kuti vaite welding mabasa akasiyana siyana so naizvozvo zvaitwa namp vedu vajere toda kuti ngovatenda nekuti urongwa hwavari kuita uhwo hunoita kuti husimudzire madzimai vamwe vanokwanisa kunge vachigona zvekusonawo vakokwanisa kubetserekana nekusona vanokwanisa kunge vachigona zvewelding vakubetserekana nekuita welding so ndoda kunge ndingotenda kuti urongwa hwakasiyana siyana hunobetseredza kuti munhu wese asave achisara president vanoti hakuna munhu anofanira kusara hakuna nzvimbo inofanira kusara naizvozvo toda kungovatenda honorable njere nekuti ah, gamuchira kwavaita munzvimbo ino nekutibetseredza kuti chirongwa ichi chifambe zvakanaka after the sewing machines were presented to the women of murewa west the road runner chicks were distributed to beneficiaries from various districts across Mashonaland East province from Chikomba to Mudzi. The beneficiaries expressed their gratitude for the chicks, believing this initiative will be a game changer that empowers them as women and helps them provide for their families. Tinonzwa kufara neprogramu yataitirwa naamai vatipa kuti tiwane kutanga maprojects kuti tiwane kubudirira semadzimai echidiki kuti tiwane zvekuita patinogara munharaunda medu zvinofadza tinoda kuvatenda tozotenda zvekare baba vamunangagwa nebasa ravari kuita rekuti tiwane kubudirira semadzimai echidiki hatichasvika mu2030 zvinhu zvedu zvinenge zvafamba tendaa madzimai vakarongeka vane mapurojekts vakukwanisa kuzviitira vakagara vari kudzimba dzavo tiri kuda kutenda neskimu yatapiwa presidential potry skimu yatapiwa napresident munangagwa tinoda kuvatenda nekuti vari kutisimudzira semadzimai echidiki madzimai echidiki akasiyana siyana vamwe vakafirwa nevarume vamwe vakarambwa nevarume vamwe vari kuabhisa vachisiva vamwe inherera havana zvekuita saka tida kutenda napurezidendi yekuti impava kwavanoita every time hakasi kekutanga takambopiwa mbudzi as young women for ed tikapiwa tsuro nhasi tapiwa huku saka tinotenda baba aiwa tinotenda shumba murani Nekushanda kwatiri kuita madzimai, taakutokwanisa kuchererana mabhoro pamisha nemapurogiremu kuburikidza naamai Chinomona naamai Muzverengwi naamai Munangagwa vakati tinoda mudzimai anotsika pasi pachitinhira. Mukatarisa dzimba dzedu kana varume chaivo hatichavanetsa ivo ndoo vaakutoona kutoti a ah, amai vari kushanda kuburikidza nokuudzwa nevatungamiriri saka ndiri kunzwa kufara vanhu vokuhemp vari kufara nemunhu wese ari pano ari kufara nezvese zvangoitika pano tiri kunzwa kufara nechipo chatapuwa tichiburikidza ne affiliate young woman cross young woman for ed pamwe chete vakabatana nevision yapurezidendi wedu tapuwa huku idzi samadzimai isisu vechikuru saka madzimai takundoita purojekiti yedu yehuku tokwanisa kuriritira vana vedu oenda vana vedu vanenge vachiswera kutarisa huku idzodzi havachaenda kunototarisa zvine zvinodhaka let's take another short break we will be right back

noting that it will help reduce gender based violence and drug and substance abuse tiri kufara kuti vasikana nemadzimai vakwanisa kupiwa huku dzinobatsira kuti vakwanise kunotanga mamwe mapurojects avanotanga senge iwayo ehuku dzemaroad runner munhu wega wega apiwa 10 huku dzake e, kuverenga tinobvira pa1 dzingaite seshoma asi maroad runner anononobereka anonokanda mazai tozoisa kuincubator womens league yedu ine incubator ichatambira mazai emadzimai echidiki kuti atsotsonywe purojekti yechikura izvi zvinotinakirei tichitarisana nends 1 yapurezidendi vedu vamunangagwa tiri kutarisira kusimudzirwa kwemadzimai echidiki tiri kutarisira economic participation yemadzimai madzimai ngaasasare mumashure zviri kunzi tinoda kuzoti mhuri kana vanhu vari muzimbabwe vange vaine kakurarama kari nechepamusoro ndiko kari kutarisirwa pane pazvinotangira saka tiri kutenda nekusimudzirwa ikoko tiri kutenda futi kuti tiri kuzoona kuti vasikana vana vedu vasikana havasi kuzokurumidza kumhanya kunoroorwa ane kapurojekti kake ari kudzidziswa nemadzimai echikuru kuti famba wakadai famba wakadai mapurojekti anoitwa kudai so saka hatichawane futi violence gender based violence mudzimba nekuti chinonyanya kuita kuti vanhu varwe mudzimba inyaya yekuti mari inenge ichishota kuri kubva mari kuone pamwe iri kushandwa chete nababa chino chapera chino chapera amai vachingowanikwa vari pakukomplaina kuti zvakati mba hamuna zvakati mba hapana vamwe vanotsamwa vamwe havazvitambire zvakanaka izvo zvinongoita kuti mumba musagadzikane saka amai vakabatawo nepapa baba vachibata nepapa zvinoita kuti mhuri dzedu dzigadzikane kana dzimba tinokwanisa kudzichengetedza naizvozvo tinoona futi kuti pane vachabatsirika vasachaita zvemadrugs nekuti akutarisa huku dzake akutarisa purojekti yake kuti dai yaenda mberi nekuti purojekti iyi ingaite sediki asi kumberi kwairi kuenda ndekuti tiri kutarisira export yemaroad runner tinonzwa kuti kumiddle east vanodzida chaizvo kune kwakawanda kwadzinodiwa asi pane pazvinobvira saka munhu akabvira kupiwa 10 tese tobatana 10 dzapiwa senge 10000 dzapiwa nhasi dzinokandira mazuva mamwe chete kutaura kuti maincubata edu achazara kutaura kuti huku dzedu dzichange dzakawanda same time zvekuti we can export a good number in good time honorable itai ndudzo the minister of state for provincial affairs and devolution for mashonaland east praised the project for its focus on women who make up the majority of the population

for enabling such programs to thrive. Honorable Tatenda Mawetera also expressed the importance of the empowerment program, highlighting that it helps young women avoid promiscuity and instead focus on their projects. Kupfurikidza nezvirongwa izvozvi zvatinoita kuti madzimai echidiki aregedze kuva achifunga kuti vanofunga kuti vanoshandisa miviri yavo kuti vabudirire. Madzimai echidiki anokwanisa kuva vachiita nyaya dzemadrug hatide kuti madzimai echidiki aite izvozvo naizvozvo tinoda kungo tingotarisana nedonzvo rekuti isusu semadzimai tive tichikwanisa kushandisa maoko edu kuti tive nebunduso takanangana nevision 2030 donzvo rapurezidendi ranga riri kuti madzimai ave achibudirira so kupfurikidza newomens league toda kutenda womens league yedu iri kuti bhururu vari kutidzidzisa vari kuva vachitibetsera kuti sevana vechidiki tizive gwara remusangano tizive kuti budiriro inoita sei kuti tiinde mberi so ndoda ngo ndingotenda kuti urongwa hwoone hwochekoche yatiri kuita newomens league inotibetsera ine inotiita isu sevasikana vechidiki semadzimai echidiki tive tichikwanisa kuziva kuti ramangwana redu riri muzanupf ramangwana redu rinoda kuti rive richiumbiridzwa kupfiridza nezvatinozisana namai vedu when we empower a woman we empower the entire nation that brings us to the end of this edition of constituents talk we hope you have enjoyed the episode